ma kwakke ki computer center kany gwok ma inongo an abino macalo lamember me registering an bene kipwonya pwonya jo ma ocako bedo dano apar wiye aryo i kare ma an bene kipwonya pwonya ci i yonge gin ajoining gin kicoya macalo lamember i kingi i kare ma an adonyo adonyo mwaka alip aryo ki apar wiye adek I dwe ma apar, nino dwe apar wiye abicel, en i kare eno ni en acako bedo macalo lamemba me gwok ma inongo ni IT center. I donyo ma an adonyo, wapwonyo dano ma owok ki cen obedo dano pyerangwen wiye adek, mubedo dano pyerangwen wiye adek-ki, co tye iye pyeraryo wiye abongwen, a ki mon tye iye mon apar angwen a kit ma kono wayabo ot kwede pien dwe ki kany dwe ki dwe cizon aryo rainy cizon kare me pur wayabo ot cawa abic pien inongo tic tye dwong i poto. Aa, kor i dwe macalo dwe me apar aryo kumanni, aa, wayabo ot cawa aryo ka tic pa ngatu mo peke pien watye ki pungwa, pungwa ma romo pungwa adek ma nongo wapoko woko in case ka ngatu mo ma ticce peke en romo bino yabone con. Ento wat wamoko ka dong dwe macalo dwe me cakke ma kare ma tic peke, aa, wayabo ot odiko con. Ot kono waloro ka wa i dwe me kit ma waloro ot kwede aloro cakke cawa aryo ka rurac dong cawa aryo ki nucu gin kono kony ma wan watye ka nongone ki kany aye kony madwong ma Bosco Uganda okonyowa kwede. Lok me intanet waneno tye maber botwa, tye ka konyowa kadi bed yute dwogo waneno yute dwogo pien gar gire gar ka munu kadi iwaco ni iwoto ki jo aryo waneno yute dwogo ci iolo two tye ka konyone bene ki lok me cajing calo kompiuta ki cim mogo tye ka konyone ki photo copying macin. Wa nongo wa tika konyo wa kede bene typing ki wa timo VLLA ma wa timo village saving and loan association eno ni wa timo ki miyo pwony i kin gang ma kwako kuku kuku me wa miyo ki kit me cat pa dano i kin gang eno aye gin ma wan wa maro timo ne ki kany pwony ma wa nongo ma ti tino Wapwonyo bulu bene kit me bedo i gurup, kit me bedo kacel wek bal mogo ma bulu timo matitino, pien ni ka bedo i kin dano kacel gengo bulu timo gar mogo maraco. Eno ni aye gin ma watye ka timone ka ki gwok ma inongo ID center kany okil ma tye payo moni. Package ma wan wa training ki dano tutwalle ki kany aye polle Microsoft Word, Excel. Publisher and then the powerpoint eno ni package ma wan wamaro timo ne tutwal ki watimo mogo en interneting watimo wayabo wa i Facebook kede email gi ni ma kwako training mukene bene macalo jo ma gitiyo tic pa gamente calo lupwonye nyo ki tino kwan pien nongo kare peke. i week days me bino ka training so jo eo ni wakonyo gi ceng abicel ki ceng cabit jo ma gin tiyo gi internet tutwalle ka in ibino ka tic ki internet wami package nyo wami cawa nyo dakika dakika pyera adek waromo mi ciling miya aryo nyo miya adek eo ni me konyo ne wek okony wa i gar mukene ma kwako center ene gin ma wamaro timone tutwal apwoyo matek.

ka ma kwano iye pien kompiuta pe gitye kwonyo ki dong jo ma pwonyogi gitye madwong mukene gubedo ka nongo ngec ki i cukul bene ki bota mukene gubedo ka nongo ngec ki kany ci jo ma gunongo ngec ki kany-nyi gitye ento polgi dong ki ka dok ot ka ma gikwano iye. Me acel, amito pwoyo matek tutwal Bosco Uganda me pwonya ki kit me installing solar system i ot. Ki dong ngec ma atye kwede me namba aryo, atye ki en ki ngec i kompiuta, kare mukene bene atimo kompiuta repairs ki cim mogo bene ka oballe i kin gang kany ayubo. Enoni obedo jami ma anongogi ki i cukul. Ki dong watye ki dano mogo ma gitye ki ngec ma gitemo mina ento pe gimiyo weng laib. Gar ka taim ma kibino ka installing intanet me cent lakita, kibedo ka miya ngec ento angoko njare onongo tye i kore. Co, en ma anongo-ni tye i wiya.

An atye macalo atye otii i center me gwok ma enongo kany dong jo ma an apwonyogi apwonyo dano maromo apar wiye abic-ci kit me typing, printing kite me tic ki printer bene wapwonyo kit ma myero iyab biacarani kwede igwok kwede inong kony nyo profit ma aa ki i biacara. me gwokke ki i kodi loc mogo matino tino wek ma pwonyo dano kany ki bene kany bene watye ki laditwa ma bene cente ma wanongo ki bot jo me bosco guminiwa ci wacako tic kwede. ma wamiyo bene lon bot lumemba me konyo cobo pekigi mogo matino tino ki dong mukene ka dong itiyo kwede i yo nge idwoko ki profit mo manok nongo gire kong okonyi caa mukene en gin ma atamo ni myero awac en no. Man Okeny Tom Dick a ki i Opiyo Central Village ma nongo i Pacabol Parish.

Opportunity website mo ca nongo Masscorp tye ka penyo jo ma kilwongo ni Business Mentors. So wek applying for Business Mentorship, kare ma aka niye adugu ci watimo interview eno ni abedo successful. Oweko oyomo iya tutwal ni kare ka itye ki internet, itye ki computer ingeti, iromo lok ki ngat mo keken ma tye ka ngabo. ma anongo ni at least lupwonyewa ni bene gukonyo litino mogo wa ki an bene i kine ki bene jo mogo madongo aye myero kimini gi tam pien ni gin eni pe poko level pe poko mwaka bene pe poko murom kwanni ka in ibino iye ibino kit ingeyo ka idiyo kuman kicel wango omini ngec mo idok kwede gang.